Zirba bawk Bodybuilding and Fitness Association ho enkawl a ni a, an divided gym ah kan awm mek a, tunah hian ka bulah hian Lalhunthara Secretary a awm a, ani hian introduction te lo nei se la a thawm e, chumi hma chuan introduction kan neih hma chuan tuna kan Mister Mizoram ni lai mek Sir Tete an hei ban lo kha sela Sir Tete kha tunah mi rawn tawi awm bawk a, kan zingah tel thei a, ani chungah hian lawmthu kan sawi bawk a, tunah kan Secretary. Lalhunthara, Lalhunthara, hi introduction nei turin kan sawm ange. Aw, aw, a lawm awm hle a vawiin a min rawn tlawh thei a, an lawm hle a, kan President hi programme a nei vangin zawihnaah hian a rawn kal thei lo a, chuan heta a hmasa bera ding hi Vice President K.R. Robert-a a ni a, a dawt chiah mi hi kan Trainer Vanosanga a ni a, a dawt leh chiah mi hi Assistant Secretary Lalhriatpuia a ni a, chuan ka bula ding hi kan Treasurer Ramdinmawia. a ni a, chuan kei hi secretary Lalhunthar a ni. Umm, a lawmawm hle mai. Hei, vawiina kan rawn kal chhan ber pakhata chu hei Tungkumah hian fitness festival te kan huaihawlh leh dawn ni a, a thla pawh chiang tawh October thla kan nei dawn a, khatiang inpuahchahna ni pah fawmin tunah hian vawiin hi a hmasa ber ni ni a, kan la tih chhoh zel tur a ni a, ih. Affiliated gym ho hi tawh chhuah vek kan tum a, chungah chuan undivided hi a hmasa ber ni an ni dawn a, an ni pawh episode one an lang dawn a, lawmawm hle mai a, zawhna chi hrang hrang kan han zawt ve zuai zuai ang a, tichuan ih kan secretary kan zawt hmasa ber ang a, engtik engtik kum aṭang nge he gym hi din a nih tih a kan zawt hmasa ber ang e. Kum sanghnih sawmhnih khan he gym hi din a ni a, chuanin kum sanghnih sawmhnih pakhat atang khan i si si a sawn kut ah awm tan. A lawm awm hle mai e, kan secretary nge kan trainer chhan tur hi ni em awk a tia, member hi tunah hian engzah nge awm mek tih hi. Member tuna inziak lut hrim hrim hi chu zahnih hi chu kan pel chho tawh a, ka hriatpui chiah loh vang hian receptionist hi an la ziak thin a, mahse regular hian chuan sawmnga tanga za inkar hi chu kan awm ve deuh reng tlaitin hi chu. Aw, anih chuan kan gym timing hi mipui hriatah rawn kal duh te pawh an awm thei a, kha kha kan gym timing hi min lo sawi sak leh nghal a. Ahh, zing lampangah hian daruk atanga dariat leh chanve thleng hi kan hawng a, tlai lampangah thum leh chanve atanga zan dariat thleng hi. kan hawng bawk. Aww a lawm awm hle mai tunah kan vice president kha kan zawt ve lawk ang a, kan vice president kha gym kal hi intih hmuh zel tlak niin i ngai em tih kha kan zawt ve. Aww intih hmuh zel tlak niin ka ngai, a chhan chu kan veng angah phei chuan hei i inhlo ngai te ka mail a. zu leh drugs te ka tiang tih kha kan kal tirh phei kha chuan ka tiang kha a rawn awm nawk a chuan khami te ho tan te pawh khan an mahni pawh that phat tam tak an awm ve tawh a chuvang chuanin gym kal hi i tha laite tan intihmuh lak niin ka hria.
A rem rem khan min lo chhang mai se la, i Kumin Fitness Festival lawm tur atan hian in gym atang hian players hi i neih in tum em tih ha zawhna kan zawt ve leh nge. Kumin lampangah hian hei player tha tak tak naupang lampang junior Mister a bikin. Ahh pali panga vel chu kan neih theih kan inringa kan gym atang hian chuanin top three pawh kan neih ngei ka ring kum inah hi chuan Mister Mizoram Junior bik ah a senior hi chu kan la sawi thei chiah lo a. Aww a lawmawm hle mai i a a remchang kha milo chhan sak leh nghal mai sela duh leh a la chang lo ho kan treasure a rem aw kha i bip. BBFAM hian hei fitness festival kan fitness festival kan tihna pawh hi a rei ve leh tawh a, hengah hian ih fitness festival kan buatsaihna hi eng nge in ngaihdan chim chim hi ih kan zawt ve nge? Mahni personal opinion te pawh a ni thei ang a. A tha an ti a, tin hei thangthar. Thalai zawkte tan chona leh intihsiakna tha zawk a nihna angin intihhmuh ang zawngte pawh a kal thei a. Keini chuanin a tha kan ti a, han thlawp tlat zel dawn ni? A lawmawm hle mai. Anih chuan zawhna tawp ber ni ta mai sela hun tam lak pawh a inthlafunn awm a, hei workout lai te pawh an la niang a, hei kan hnungah hian la ri rum rum reng bawk a, ih kumin fitness festival hi October tha ah a awm leh ngei dawn a, chu chu tih chian vek a ni tawh a, ani ani leh ani te pawh hi a chiang thuai tur ah a ngai ta ila, chutah chuan kumin Mister Mizoram bik hian thlir ta ila, ih Mister Mizoram ah hian tunge kan Mister Mizoram ni leh awm deuha kan rin Kan han tan deuh hlek ah khan chhan vek tum ila hei MK te pawn awm a leh rawn chhuak thar tur te pawh LG in a rawn kham vek chuan a ni thei ang tih te pawh la awm thei a tichuan hei tuna kan Mister Mizoram ni lai Sir Tete te pawn awm leh a khang ah khan tunge Mister Mizoram ah hian chu chu ka tan deuh emaw chu chu nih leh ka ring e tih kha mahni pa sawn emaw pi leh a kan zawt leh enge. Nia hei keini chu Sir Aldrin-a fans kan nia, a rawn come back chuanin Sir Aldrin-a hi han beisei lei la. Aw. Ka ti khan kei chu U Tete hi ka la ring deuh a, mah hi enge a thlip tha tak anih ka hria, power lifting-ah pawh pakhat na nia, strongman-ah pawh pakhat na nia, Mister Mizoram rawn ni leh zel a kha kha amah hi ni zel chho se ka ti, a bon ka ti.
Ahh keichu tete hi chu ka ring lutuk a mahse MK pawh hi hei aia size a rawn len chuan pakhatna rawn nih lehna chance pawh la nei tha in ka hria chuan Samuela Samuela power lifter hi pathumna a nih leh ngei pawh ka ring.
Aw sir tete hi keichu ka beisei leh dau a chuan. MK hi FB vel a ka lo hmu thin a, a tang riau ka hria, amah pawh hi bei sei sang khawp mai amah pawh hian. Zawtna tawp na tan kan Secretary hi kan zawt ve leng a, ih kan gym fee structure vel chung chang hi nge sawi hmuh leh sela chu chu kan tawp na ni mai se la, helai gym ah chuan a tha awm e. Kan gym hi monthly fee hi cheng zang a ni a, chuan in Admission fee hi admission fee han tih han membership fee anga in ta kum khat hi cheng za a ni ta chuanin eh sawm nga a ni ta chuanin ID ah khan cheng za kan la ta ID kan siam ta maw member te tan chumi chu cheng za a ni a admission sawm nga chuan monthly fee cheng za nga cheng za nga aw a tlawm tha khawp mai a hetlai bawr vel a awm zawng zawng tan chuan. Kan ngaihtlak min a rinawm a, hei trainer te paw'n tha a, an lo kalphung dan te, an inrel ball dan te kan han hre chiang a, hei an inrel ball dan te pawh felfai hle mai a, gym chhung pawh a nuam a, tikhan hetlai hmuna awm zawng zawng te chu lo in try out duh ni chuan lo va kal turin kan han sawm duh chauh a ni e, khatih zawng kha undivided gym kan fanna chu a ni e, kan lawm e.

aw chi mai ula tunah hian monster gym chhuangpuiah kan awm mek a ka bulah hian zeptha a gym c e o hemi gym neitu pa hi a awm a hei kan neih tawh ang thin khan hei tunah pawh-- Affiliated gym hi tawh kual na hun kan nei mek a, hei hi tun tum hi zan in atan zan a gym pahnih na a ni a, tichuan he gym pawh hi hei zep tha te ngei pawh hi kan players hlui te an nia, chuvang chuan hei hun rei lo te inkawm na hun kan nei lawk dawn a. Tichuan khawi e zawnei ah kan kal nghal mai anga tha awm e. Ih he gym hi engtik kum atang nge din a nih? E gym hi two thousand twenty covid hma deuh hret khan kan din a. Chuan hei hi branch hnih ang khan a la ka lem tunah hian. Hello, Chamaria nen sawn.
Hmasa gym hi hmun hniah chamaria leh thuampuia awm a ni. Member hi tunlai hi eng nge indinhmun ni ve hle? Member hi
tlemin kan ziawm chho leh deuh tawh a, tunah hianin regular hi sawm ruk atanga sawm sarih chho vel bawr an awm. A tha hle mai gym ah pawh a kal tha pawl chu nih chu. Chuan kan gym timing hi min hrilh thei em? Zing lamah hianin dar uk atanga dar kua kan hawng a, chuan kai lamah hian dar hnih leh chanve atanga dar riat leh chanve. Aw.
A nih chuan kan gym fee structure vel te min han report sak theih chuan a lo awm nghat ang. Monthly fee hi sang khat zanga kan tia, chuan membership kum khat chhung atan hian sang khat. Ani a tirah sang hnih zanga ang anih chu. Aw anih chu. Tichuan hei kum tin hian fitness festival hi kan huaihawt thin a, tun tum chu kan hruaitute zarah a hun tur hi hriat deuh ruak tawh a, October thlahah a awm dawn a. Hemi tan hian ih. Monster Gym hian a khawi a branch ih Chamari branch pawh lo ni ta se la ih players tur hi kan nei thei ang em? Cross fit a ni emaw, men's physique, women's sports model emaw Mister ah khan junior Mister pawh awm kan ring a, khangah khan players hi kan nei thei i ring em? Tumkum hi.
Tun kumah hian junior-a leh mister-a hian ka junior mister leh men's physics-a kan neih thei ka ring. A lawmawm hle mai. A nih chuan hei BBFM hian fitness festival festival hi a lo huaihawt thin a, in hre vek thoin kan ring a, heng hi eng nge i hmuh dan te, i personal opinion hrim hrim duh khawp lohna te kan nei em nge a tha tawk e tih kha Comment hi an nei sak ve hrim hrim teh. Tuna kan kal danah hianin a tha ka ti, a tha ka ti khawp mai. A lo awm e. Hei, tungkuma hian hei a awm leh ngei dawn a festival hi. Tah hian tunge Mister Mizoram hi an thlur bik deuh hlet bik ila, tah hian tunge tan rilruk deuh MK emaw, TT ang nge, Aldrina te hi an rawn kham bik chuan emaw Frost-a te an rawn kham bik chuan an ni hi ka tan deuh e tih ang kha Chan deuh bik te i nei hrim hrim an tum kumah hian. Kan Mister Mizoram milai te te a hi a ni mai chan deuh ber chu. A lawmawm hle mai. Aw hei Monster Gym thuampuia han kan la awm mek a, hei thiang te ka pul pawn lo work out ngei niin a lang a, hei an lo thu hahdam tawh a, nge vawiin tlai lam te hi in work out nge in kal mai mai. Aw i kan work out ve dawn a, hei mahse kan in nei zo en nei zo hlim chho vel khan hi vangin kan ti lutuk theihna kan in recover chho mek a, hei kan theih tawp chuan kan rawn ti chho ve leh mek a ni. Aw nia hei keini hi in hret maithei a BBFM lam atang kan ni ta, tunah hian fitness festival hi kan kalpui thin a, kum dangah pawhin lo hre tawh maithei a, ih hei Sir Zeptha te hemi gym CEO te pawh i lo tel thin a ni a. Kha nghah khan eng nge BBFA min fitness festival kan kalpui thin hi in hmuh dan leh in ngeih dan chulai chu a tha lo deuh a fel lo deuh em aw tih te in lo nei em ha in comment mi hriat ta chak awm a mian san sak ve hram teu.
Aw i a tha khawp mai a i kan lo en ve zia TV a tir atang heng tiang fitness tia khatiang in tih hrim hrim ang hi chu. Hmasawnna tur hi chu keimahni a mimal ang zawng chuan sawi em em tur kan hrethiam lo a, mahse kan hmuh phak chinah chuan a tha khawp mai a. Mahsengin tun ai hianin hei North East lam te hetiang Mizoram chhung chauh ni lote pawh hengte pawh hi ih eng nge va thleng zau thei zel tur hianin ṭan la zel ila state hrang hrangte pawh hian an lo hriat lar ve zel theih nan khanin tan la seuh seuh ila media lam te pawh ah hetiang lama tui ah kan hruai tu ah eng nge hei ram hruai tu a sang zawk te pawh niang chu heng te pawh hian thei tawp in ah lo tanpui ve zel cheu se lo tuipui zel cheu se hei hi ka duhthusam thin ania keimah chuan
ah a lo a lo awm hle mai ani chuan hei tungkuma hian october tha ah hian Fitness Festival hi awm leh dawn a Mister Mizoram bik hi thur bing tai la, tunge ṭan i tum deuh hlek? Ente nan te te a tunah Mister Mizoram ni lai a ni ta, chuan i MK a ten awm a lo ni tawh Aldrin a te Sir Frost a te pawh rawn come back thei an nia tah khan enge tunah hian Nge mi thar hi awm ve tawh se kan ti nge tahan tan deuh bik i nei em?
Aww tan deuh bik kan neih bik a chu kan ti a aww i tha tak tak hei mizo Mister Mizoram sek tak tak nge mahni body phu tawk a mawi tak tak an awm lai hian thang thar ti mai ang tuna kan Mizoram pachak ni mek lai leh umm. Tletea, Enge body building lama number one ni lai hi kei chuan a ni leh ngei turah ka ngai a, chhan chu mah hi a la iang tha a, a vang lai hi a rawn her chho mek niin ka hria a, khum mai chu a la har deuh ang ka ring.
Hei a oldies ho deuh hlek ang kha chu Aldrina te pawh i kan lo hriat tawh tau chu cross a aw khatiang te pawh i enge mizo ram kan naupan lai keini naupan lai tawh atang khan Aldrina te pawh. An lo ti tawh ta hei, a la in fit zak zak em a mahnia te pawh ka thiam nu status ah ka hmu a kum sawm li. Still feels like eighteen tih vel te khan lo bike te kha lo zuan kan zak zak mai a, a la in fit a ngaihsan awm engtin eng em nge maw in fit leh te kha ka lo tia ih a tha em em a mahsengin a Mister Mizoram a tel nate nih na te pawh lo rei tawh deuh a, Sir Aldrin te pawn aia naupang zawk te pawh ka han kian se tikhanin a tha thar dang te pawh kha a rawn chhuak chho zial se. Anmahni tana chance te a lo awm that chho ve nan khan chuan aa tel chak tak tak tlang aa tlangval Mizo tlangval aa tha tak tak aa rui theih thil a insum leh khatiang lama fitness lama body building a tui em em te pawh kha tel zak lo se chuanin kei chuan in tan em em pawh ka nei chuang lo mahse aw te te ah hi kan kan hria a. Heta hi a lo work out ve thin bawk a Monster Gym ah chu chu te te chu kan tan ve tawp a ni mai tunah chuan.